Salam dostlar goýmadanem janyňyz sagmy bu gün gelip ýetdi we PUBG Mobile'yň täze on sekizinji sezony Royal Passy geldi aýyň on ýedisi sagadym görşüňiz ýaly dört nol dört elli alty türküň saadynda we üç mut otuz sekunt galdy ýokarda beýikde görşüňiz depede görşüňiz ýaly ýanymda BNBG bardyr gowymy inim jan saglyklar. Salam aleýkum.
Waleýkim salam waleýkim salam waleýkim salam.

Altynjy güni araňyzdan üç kişä Royal Pass sowadymyz bardyr. Şu konkursy karoçi premoi efirde araňyzdan üç kişä saýlap bereris we meniň instagram sahypamy bilmeýän bolsaňyz e çatda ýazyp geçjek çatda ýazdyňmy? Hä hä ana ýazyldy. Çatda ýazyldy ýazyldy oglanlar. Insta dip ýazan wagtyňyz itam night bot ýazýendir. Çatda instagram bardyr instagram adresime podpisats etmeli ýutub kanalymyza agza bolan bolmaly we komentarýada öz aýdyňyzy ýazmaly araňyzdan üç kişä hepdäniň altynjy güni şu hepde altynjy güni premoi efirde royal pass berjek. Bir minut otuz sekunt galdy. Waleýkim salam. Waleýkim salam waleýkim salam. Hoş geldiňiz Sapa ýetim. Fatiha galmakdymy.
Mundan soň Fatiha galmakçymy komanda ýok a bolmasa galjak welin. Elekli beýir Türkmenistanda beýire okuwly skwad normal skwad ýok. Hemme garaşa edil oglan garaşýan näme diýe. Öýn ogluna garaşýan ýaly. Hawa. Hemme kim garaşsa edil ogluna garaşan ýaly. Soňky bir minut paçjany. Soňky bir minut, bir minut, bir minut. Nikim, hoş geldiň. Kulaklyk ýokmy sizde? Nauşnik. Doň doň diňe daşyna gelip dur-a.

Bar müň güje ýalak. BG, BG-niňki dan az ekende. Soňky bäş, dört, üç, iki, bir. Let's go! Patsany on sekizinji sezon geldi. Hemmäňize nesip etsin. Hany bissimilla ysyp bilä diýip men bir çykyp gireýin. Nähili zatlar bar görkezsin dogry däm.
Ýekeje mut geldim häzir. Tak, tak, tak, tak. Çykyp gireýin oglanlar, şo wideosyny görkezýä, osyny görkezýä, busyny görkezýä. Hemmäňiziň işiňizde üstünlik diýä. Tak, Serdar bir oglan bar gowja oýnaýa eger garşy bolmasaň oýnalyň diýýä diýä. Şahmyrat Kylyçmyradow.

Ýatmadym çynymy aýtsam. Ertiriňiz haýyrly bolsun ýigitler. Nay nay nay şu videosyny görmek üçin täzelikler nämeler geldi näme gelmedi şolary görmek üçin edip durun şunu. Nädip ýazmady kommenta diýe. Nädip ýazmaly komment efir. He kommentariýa karoç efir ýapylandan soň ýazyp bolýar diýe. Bu wideosyny görkezmediler bu eşek. Ay bolýarlaý. Bismillah esbilla diýip basdyk. Royal Pass-a basdyk. Meh. 18-nji sezonumyz şular ýaly. Özüm kiçildeyim ya.

Awuk, kar. Awuk. Beh. Haýsyny al diýem ya, bir başga bir ýere geç diýemi? Heh, başga ýere geç diýe eken. Buggy bar diýe, buggy. 600 öýje ya 8000 G para. Aha. Pas yükseltti. Alty ýüzlükden bissimilla yssipilla diýip açaly. Taýk bir ujy alt üç ýüz ujyklyk kupon al diýe gerek kän. Elite Royal Pass patsany. Hemmäňize nesip etsin. Hemmäňize nesip etsin. Tak ýokara gidip bärden karoçe iki müň uje berip bilýäňiz onalar iki müň ujeňiz bar bolsa iki müň uje berip bilýäňiz soň ştaýa açylýa we missiýalar zatlar edeniňizden soň alyp bilýäňiz da men berjek ýa şu wagty ýöne soň etjek görelen

Tak, bärde paraşut, elektrodüşüşler diýe samolýot ba. Samolýot bolymeni normalny.
Samolýot. Eme, açanyma puşman boldum, şuny aýtsam.

Tak efir gutarandan soň çat çykýaken o eý çatam boldy komentariý çykýaken efir gutarandan soň aýdyňyz şutaýak ýazýaňyz hepdäniň altynjy güni patsany araňyzdan üç kişä premoi efirde şu wideoň aşagyna kim aýdysyny ýazan bolsa şolaň arasyndan üç kişä royal pass berjek şerti instagram sahypamyza agza bolmaly pletsiv sahypam eý ýutub kanalymyza agza bolmaly we üç müň adam getirme edýaňyz bilen diýip şotka şotka üç müň adam getirmek gerek ýok wideo laýk basyň olanlar halasaňyz. Tak, bärde elli däkini haýsyny saýladyňyz? Ýani haýsysy gowy? Ýeşil gowy aljaklar-a brat.
Ýaşyl gowumy?
Ýaşyl gowurak. Hmmm. Bolýa men ýaşyl gowy. Öý men-ä puşman boldum-ow ýöne çynymy aýtsam açanyma.
LGBT. Şoňa barýar-a-ow, bizde artyk bar-a, igim.
Waleýkim salam waleýkim salam.
Sis ba ýetmişde sis ba dym. Munya etseler näl bolar o naprmer şular ýaly dym pym renki bolýar a üýtgeşik atan wagtyňda e olam blin nayt e näme şo fortnayta meňzäki dersoň blin.

Bu gowy. Bu boli meni gowy. Ýöne bu näme üçin bular ýa tiz etýär bular? Aman. Dans bol şek şolar ýamy. Sara kimde bar bolsa eli geldow Sara kimde bar bolsa. Ben Sara geçdim aha.
Bir gezek ýazsaňyz bolýar oglanlar bir gezek ýazsaňyz bolýar näçe gezek ýazsaňyz eýlekiler spama düşäýmese YouTube spam eder saçy bar ýokarda.

Tak missiýalar birinji hepde ene şular ýalyk oglanlar kimler görmek isleýän bolsa we ikinji hepde görkezjek. Ikinji hepdedem şular ýalyk görüp çykyň missiýalary. Açylan agama.

Hümm.
Karakteri değiştir diýsek şu mende gyz bolmaly. Gyz boldumy? Ýok bula niye göre eken? Eşigini gele. Mana eşigi şol bir gyz edeýin şunu. Tak görünüme geçeli. Gyzda nähili gelişýär? Kadın. Tak tak tak şunu saýladyk.

Tak Indi tak tak. daşlaşy tabi.
Gelin.
Aur Vega, Bega, Kelebek, tak, Aýym Ali, Suhan, Selbi, Graf, Switch, tak, Lebaply, Nemejan, SNG Krasawçik, Niki sen nirde-ow? Men arkadaşlykdan çykardym ha seni. Degen o.
Yhlas.
Bu arada sen as ýedinji ýyldyza görünýäň o hale. Häli.
Gaty gowda. Sraz zat bolmaly da men näme şo Fatih bolmaly da onda. Hemen Fatih iki jelati Fatih bolmaň ýokmy peki?
Weli men seni tapam ýokly.
Men sen görünýänlerden däl.
Mare haş he. Gel. Gel brat gel. Hemmäňiz çağırıp çykaýyn da. Halamadyňyz ha? Kimiň artyk wagtyna ýetişseler gelerler-de. Tiz doýlýar-da men çagyrsam. Munda roýal pas açmasaň gelip bolmaýar gerek.
Men gelip bolmokdy.
Gelip bolana. Graf hoş geldiň inim. Meni başga Sezon 18, sezon 18. Ödüller. Mana ödülleri maska berer şular ýalyk görseňiz. Bärde görünenok. Bärde DP puan koruma. Hey. Bokdan bir zat towp etdim. Bokdan bir zat gelipdir o bäre. Hiç halamady ony çynymy aýtsam. Takym kur ne işe ýarýa kanka de. Oglanlar garaz şu takym RP team bara şu taýda oglanlaryňyzy çaryňyz ýigrimi oglan bolan wagtynda oglan gyz tapawudy ýok dostlaryňyzy çaryňyz şu taýda eýýäm şu zatlary alyp bilýänsiňiz we şu sewiýesi napmer royal pass-yny galdyrdykça şolar şu aşakdaky zatlary alyp bilýändirsiňiz

Men bilen oýnaşan nawiçok bar diýipdir-ä diýä. Oglanlar, garaz wideomyz şular ýalykdy. Haladyňyzmy? Üýtgeşiklik bir hiç bir üýtgeşiklik ýok. Bir götübokly Royal Pass gelipdir, sezon on sekiz. Men-ä ýüzden, na, noldan ýüze çenli nähili haladyň diýse, ýigrimi bäş, otuz prosent belki halandyryn. Neki sen?

WC turniminiz bardyr gatnaşýanlar hökman garaşýandyrn gelmeseňiz ýeriňize başgalar alynýandyr pis nemejan tanyýan bolsaňyz şol duruz duruzýa ugradar dur dostluk ugradar pis nemejany görkezeýin Nemuş Sen nemuş. näçinji sezonyň eşiklerini beripdirler-ä garaş, näçinji sezon aýol? Göreli häzir.
Tak, bäş ýüz altmyş bäş. Segsen ýetmiş dört iki ýüz ýetmiş üç Gatnaşýanlar, ine, şul pis nemejan size duruz, durujba ugradar, şony kabul edersiňiz, sizi çagyrarlar. Men özüm çagyran karoçki. Deski bop dur oba. We şu wideo azir efir gutarandan soň kommentariýa geçýäňiz, öz aýdyňyzy ýazýaňyz, wideo laýk basýaňyz, instagram sahypama podpisats etýäňiz, ýutub kanalymyza agza bolýaňyz we hepdäniň altynjy güni, hepdäniň altynjy güni näçesi bolýar? Tak, ýigrimisimi? Ýigrimisi, Türkmenistan sagat agşam sagat sekizde Royal Pass sowgadymyz bardyr, premoý efirde şo wideoň aşagyndan saýlarys. Tak. Näme bolduň diýen?
Näme ýazmaýa başladym? Näçe beripdir? On iki, on ikinji sezonyňkyny getiripdirler. Şu sezon on ikinji sezonda oýnap başladym-da men. Waleýkimselam.

Şu missiýalary etdeňiz aýna şu naprmi näçe berýär ýüz elli ýetmiş bäş şu gapdallarda dam bar näçe minut oýnasaňyz karoçi üç müň minut düşündiňiz şolary edeniňizden soň ine şu taýda müň ujeňizi bir aýlaňyz müň ujeňizi ikinji gez aýlaňyz soň täzelden ýene şo iki müň ujeni täzelden ýükleýäňiz ýene missiýalary etýäňiz ýene iki müň ujeňizi yzyna aýlaňyz bäş gezek edip bolýar düşündiňizmi bäş gezek edip bolýar iki müň salýaňyz Iki müň RP e ýigrimi RP puan berýä karoçi açko berýä ondan soň missiýalary edip ujeňizi yzyna alýaňyz garaş şolar ýaly menä hiç halamadym muny çynymy aýtsam turnir hakynda aýdyp geçdim şu gün bolýandyr royal pass çekiliş hakyndadam aýdyp geçdim altynjy gün bolýandyr. Haladyňyzmy, halamadymyňyzy çatda belläp geçiň. Häzirki efir ýapanymdan soň karoçi aý eý zatda ýazyp bilersiňiz. Nirde şo? Komentarida ýazyp bilersiňiz. Menä hiç halamadym, çynymy aýtsam. Hiç normalny bolmapdyr, gaty detski bolupdyr ow. Üstümdäkä gara. Desse oýnuň bara hiç hilik jiddiýeti ýokay menje bara bir savaşa gidýäsi ýok onýalak zat ýok ýagny awga serde aw. Waý waý waý waý waý. Ýigitler bu günki wideomyz şular ýalykdy. Özüňize gowy serediň bolýamy? Çat ok out diýdim çatdadam köp adam ýok şu wagt daň gara daň bilen Türkmenistan sagat bilen irden sagat ýedi Türkde bäş altyn ýar bolup barýa. Özüňize gowy serediň patsany gyzlar oglanlar. Tak tak tak. Çao desin, çao. Ýekeje minut, ýekeje minut çao diýjäň. Şu taýyny dogurlaly. Başga görkezere zadam Vega. ýoga, ha?
Vega,
Aa, çar çartdaki mizal çikin aljakkan sen.
Haladyňmy sen? Oňa ýüz dollarlyk ýükläp görjäýeli. M ýüz altmyş ikini alyp dördünji seýe ýapsana ony. Gaty gowda çatda adyň çyksa.
Batsany oglanlar gyzlar garaz şular ýalykdy bu günki wideomyz bu günki royal passyny şapur şupur görkezdim alyp bilmedikler bar bolsa çat size ýüzlenýän araňyzdan alyp bilmedikler bar bolsa aýdyňyz häzir wideo efir gutarandan soň kommentarýada belläp geçersiňiz